Бергә булсын!
Кәеф ничек? Алдагел, алдагел, монда рәхәт, шуны бел.
Ә син әзерме? Әзер, әзер, әзер.
Мә, тот. Бу эфирда тавыш белән барысы да әйбәт булыр дип өметләнәм.
Тавыш, тавыш. Ашы, вакыт бит инде 18 дә 30.
Бу Ришат кайчан да булса эфирнын бу өлешләренен алдан язылганын анлаячак. Кайчан да булса. Дуслар, барыгызга да сәлам. Сәгать 6 тулып 30 минут. Димәк, эфирда Сәләт Лайф. Сәләт Лайф. Без сәләтне күрсәтәбез. Димәк, дуслар, без Arts Bilar форумының соңгы көненә килеп җиттек. Һәм инде хәтта хәзерге вакытта да барысы да концертларга, алып барлык лабораторияләрдә әзерләнәләр. Аларны ишетеп торабыз. Һәм инде гадәттәгечә әйдәгез бераз э, башлыйк э, безнең партнерлар турында сөйләп китүдән, аларга рәхмәт сүзләреннән. Димәк, в этом году деятельность нашей студии поддерживается Федеральным агентством по делам молодежи Росмолодежь и ресурсным молодежным центром. Бик зур рәхмәт безнең партнерларыбыз безнең идеяләрне чынга ашырган өчен. Һәм инде дуслар, гадәттәгечә без сезгә берничә фотосурәт сайлап алдык. Һәм әйдәгез узган көн турында бераз сөйләшеп алыйк. Димәк, э, экраннарда безнең беренче фотография. Күргәнегезчә, монда карате буенча э, остахана бара. Карате күрәсезме? Э, әйе, хәзер экраннарга берничә мизгелдән фотография чыгачак. Әйе. Димәк, гомумән узган көнгә килсәк, кичә э, бик кызу иде, ләкин хәтта бер моментта яңгыр да явып алды. Ул бик күңелле иде, чөнки без барыбыз да чатырлардан урамнарга чыгып э, әзерләдек безнең э, хәзер дуслар безнең монда әле генә оператор ята иде, миңа планшетны бирәле дип шуңа күрә. Аптырадым бераз, рәхмәт бик сораса да. Э, Димәк, дуслар, әйдәгез тагын бер тапкыр. Менә ул безнең э, фотографияләр. Һәм хәзерге мизгелдә алар экраннарда. Һәм э, без әйе. Һәм без карыйбыз узган көн белән билгеле фотографияләрне. Димәк, яңа баштан башлыйбыз, дуслар. Менә безнең карате буенча остаханә. Алар башта кирпич ватмакчылар иде, ләкин бер нәрсә дә булып чыкмады. Шуңа күрә алар хәзер суны ватырга тырышалар. Димәк, алга таба барабыз. Безнең Киләсе фотография бу безнең кино остаханәсе һәм инде бу остаханәдә бүген звонок э, киносына ремейк әзерләделәр. Алга да барабыз. Барысы да бит раздаткаларны бик каты ярата һәм э, бу раздаткаларда кайбер футболкалар менә мондый кинлектә һәм менә мондый биеклектә. Алга да барабыз. Киләсе фотосурәт бу остаханәләрдән соң сәлкешләр э, әлбәттә рамкалардан тышка чыга алдылар. Әфәрин сәлкешләр һәм бу эш сәлкеш дискәтүк вакытында Диджейдан сырыйлар, безгә башка музыка куя аласыңмы син дип, һәм күргәнебезчә диджей музыканы алыштырырга җыенмый кебек. Һәм без алга таба барабыз, дуслар, һәм бу бик күңелле фото. Бу фотода безнең әйдаманыбыз Ислам абый. Һәм нәкъ менә бу мизгелдә Ислам абыйның э, исенә төшә, ул бүген балаларына полник һәм сонникны алмаганы э, һәм күргәнегезчә моны балалар да э, беләләр һәм балалар ишеткәч хәтта менә бу кыз Бик каты ач каласыннан курка бугай. Күрәсезме бу кызның реакциясен? Һәм инде гомумән алганда, кичәге көн бик шәп узды һәм хәтта без Сәләт Лайф командасы белән дә ахырдан бер э, фотосурәт ясадык. Э, барыгызга да Алмаз абыйдагы кебек кәеф телим. Шулай ук монда бар Данис абый. Э, радиодан радионы сүндердемме сон мин, сүндермәдемме дип уйлый әлеге мизгелләрдә. Димәк, дуслар, бу безнең яңалыклар иде, һәм без алга таба барабыз. Э, монда шул кадәр күп иҗади кешеләр бар, һәм шуңа күрә безнең белән янәшә монда һәр җирдә илһам йөри. Һәм шулай илһамланып, безнең медиа үзәге э, Лиана Зайнуллина исемле сәлкеш белән бергә безгә бер бүләк әзерләгәннәр, һәм ул иҗади клип. Әйдәгез аны бергәләп карап китик.

Әфәрин, Лиана Зайнуллина, әфәрин, Туран абый һәм меди үзәге бу бүләк өчен сезгә бик зур рәхмәт. Һәм без алга таба барабыз, һәм безнең киләсе сәхифә сәләтле кунак. Бүген бездә кунакта Арт Биләр форумының концерт программасы кураторы Әмир абый Садыков. Сәләтле кунак рубрикасы. Әмир абый, сәлам. Ничек синең хәлләр бер бишне? Әмир абый, соңгы тапкыр сине Арс Биләр форумында Биләрдә күргәндә синең чәчләрең бигрәк кыска иде, хәтта минекеннән кыскарак. Тора, бөтен якка, моннан, моннан. Ә күрсәтә аласыңмы барлык прическаны?
Куркмагыз, яме. Димәк, Әмир абый Садыков безнең белән Сәләт Лайф туры эфирында. Әмир абый, димәк, син... Скриншотлар ясамагыз.
Әйе, чынлап та. Димәк, син концерт программасы кураторы, шулай бит. Э, Анлатып кит әле безгә, нәрсә эшлисең син гомумән? Без э, кичке чаралар ясыйбыз. Ислам абый Валеев, э, Дамир абый Хасанов, безнең команда Айбикә апа һәм без мощный чаралар ясыйбыз, биюләр, төнәген кичке чара Dance Swap безнең булды, егетләр, кызлар биеде, чыкты, күрсәтте үзен һәм мощный некий вайблар җибәрде. Әйе, чыннан да кичә мин үзем дә э, караган идем. Кичә генә түгел, барлык кичке чараларында карадым, үзем дә булдым. Бик күңелле, бик зур рәхмәт сезгә һәм командага. Ә, ничек сезгә бу уй-фикерләр килә? Идеяләрне каян аласыз? Ничек ә, русча әйтмешли штурмить итәсез бу идеяләрне, бу фикерләрне? Без э, тотабыз менә форумнан барабыз да, монда күрдек, «О, палатка кешегә ошаган. Күзләре бар, авызы бар, әйдә төшерәбез, әйдә ни э, сөйләшеп алабыз палатка кебек дип. Все, китте бу кич белән күрсәтәбез моны. Аннары әллә нәрсә тагын күрдек, шуны тоже әйдә кичке чарага җибәрәбез моны. Шәп, димәк, э, идея туа, фикер туа һәм көчле команда бары тик анда. Форум, арт биләр форум ул фикерләр менә монда, менә монда, менә монда, менә монда. Тотарга гына кирәк. Әйе, килешәм. Килешәм, Әмир абый, һәм инде әйдә бераз лабораторияләр турында сөйләп китик. Безнең өч лаборатория бар. Э, театр, бию һәм музыка. Э, ничек әзерләнделәр? Бүген кич белән безне нәрсә көтәчәк? О, бүген кич белән дуслар, э, Сәләт Лайф сез бит күрсәтәсез аны барысын да. Әйе, безнең бүген махсус репортаж булачак һәм э, безнең команда да булачак бу лабораторияләрнең нәтиҗәләрен күрер өчен сәхнә янында һәм без дә бик көтәбез. Без дөресен әйткәндә без аларны үзебез дә күрмәдек барысын да. Әйе. Ничек була икән, ул бигрәк тә некий сюрприз дип әйтсәк тә була инде, әмма. егетләр кызлар оркестр җыйдылар музыкаль направлениедән ә, театральное направлениедән егетләр ә, кызлар әллә нәрсәләр уйлап чыгарганнар бөтенесен белмим сөйләп Әйе. тормыйм шуңа күрә бүген кич белән сәләт лайф
карагыз Әйе, менә тамашачыларга әйтеп китик әле. Димәк, безнең э, бу 3-4 көн дәвамында э, сайланып алынган сәркешләр белән бу лабораторияләр кысаларында э, остазлар һәм сәркешләр бергә ниндидер татарча яңа иҗади продукт әзерләделәр һәм бүген без аларның барысын да сәхнә янында күрәчәкбез. Шулай бит? Yes. Дуслар, әгәр дә сез биләрдә түгел икән, бер дә борчылмагыз, чөнки безнең Сәләт лайф проекты Әмир абый әйткәнчә, бүген кич белән махсус репортаж белән сезнең яныгызга эфирга чыгачак. Э, шуңа күрә барыгызны да көтеп калабыз бүген. Э, сәгать 8 тулып 20 минутта. Шулай бит, Әмир абый? Дөрес. Яхшы.
Э, димәк, э, безнең тиздән булачак уен, бер интерактив уен синең белән. Ләкин аны башлар алдыннан әйдә бергәләп менә Гөлинә э, рубрикасын карап китик. Димәк, менә Гөлинә рубрикасы эфирда. Карыйбыз.
Хәерле көн, дуслар! Бүген Arts Biler форумның соңгы көне һәм бүген мин сезне лабораторияләр белән таныштырып үтәрмен. Һәм әлбәттә, Петицияләрдән берничә мизгелне барлап үтәрбез. Әйдә киттек бергәләшеп. Башка еллардан аерыламы менә хәзерге быелгы атмосфера балалар дип әйтим? Юк, мондагы энергетика, мондагы атмосфера шуның хәтлем көчле. Ул елдан ел артып кына бара. Аллага шөкер, быел балалар пандемиягә э, пандемия булган очракта да Балалар, Аллага шөкер, быел бик күп. Менә хәзер икенче мастер-класс бирдек. Күреп тордыгыз сәхнәбез. Шыгырым тулы иде балалар белән, без бик шат. Миңа сәләт турында берничә сүз әйтеп үтәле менә. Мин белергә тиешле берәр өч җөмлә.
Сәләт ул бөтен талантлы балаларның җыелуы, алар монда тәҗрибә белән алмаша һәм сәләт ул шундый могҗиза кебек. Монда шундый тылсымлы атмосфера. Мин кичә исем китте, чыннан да балалардан. Шундый бер-берсен алар шулай хөрмәтлиләр, ә бит биегәндә дә акыралар, бер хит нәрсә эшлә, егылсаң да, нитсәң дә, ә бит бары тик ярату гына, ярату хисе генә беренчедән. Икенчедән балалар шаккатырды, э, шаккаттырды э, биюләре белән исем китте. Баштан җым гына ясадык, халыкны карарга дип. Бер заман бөтен үсеш чыкты, сикерә, биеп мөметен басып тора, ничек сайларга миңа мөметен шуны, әбит болай. Әйе, аннары тоттым да, аны рәхәтләнеп сайлап алдым. Бу авыр иде. Әм аннары күрсәттеләр сәхнә астында теге кешеләргә, мин шок каттым. Мин анда мышлай гына утырып тордым, мышлай дип мәтәм. Кызлар, егетләр, сез нәрсә эшлисез, балалар мәтәм. Без Арт Беләр форумның иң башыннан монда, монда 2018 елда башладык һәм менә 4 ел Киләбез һәм әлбәттә балаларның үсешләре күренә. Хәзер безгә мәктәп укучылары гына түгел, менә музыка көллиятеннән дә киләләр, Казгиктан да киләләр балалар. Балалар дип инде алар зур зур балалар 22 яшькә кадәр әйе һәм аларның үсешләре күренә аларның репертуарлары төрлерәк Башка елга караганда, чөнки кайбер чакта бер үк җырны тик бишәр бала җырлый. Алай да булган инде. Хәзер балалар ел саен күрәләр татар җырларының нинди төрләре бар, нинди стильләре бар һәм төрле-төрле җырларны алып киләләр. Менә шуның белән дә без аерылабыз бу елны. Рәхмәт, Зәрин апа, уңышлар телим. Рәхмәт, рәхмәт сезгә. Пока-пока!
Бик зур рәхмәт, Гөлинә, менә дигән репортаж. Хәм инде әйтә сорап карыйк әле, Әмир, син игътибарлы карадыңмы бу репортажны? Нинди төстә иде Гөлинәнең э, кепкасы? О, ак төстә. Менә шулай, дуслар. Э, димәк, бу эфирдан соң үзегез карый аласыз, ул зәңгәр төстә иде. Ярый, без алга таба барабыз һәм э, безнең комментарийлар килде монда. Бик кызыклы бер комментарий бар, ләкин анысын ахырдан әйтәчәкмен. Э, димәк, сәлам, сәләт, кызу, шулай ук безгә төрле эмодзилар килә, йөрәкләр белән һәм Шәп! дип язган безгә Илсия Хисмәтова. Э, шулай ук ахахахаха, вау дип э, дигән комментарийлар килгән. Һәм инде бу эфирның кайсы вакытында килгән икән. Э, димәк, алга таба барабыз һәм шундый комментарий бар. Кофейнека язган безгә. Амир абый, верни флешку по скриптум IT.
Кичке чарадан соң егетләр Димәк, э, кичке чарадан сон Әмир абыйдан флешканы кире ала аласыз, ә безнең уен вакыты җитте. Э, Дуслар, бәлки тамашачылар, бәлки беләсездер, Әмир абый һәм аның командасы менә дигән проект алып бара ютубта Шәхсән миңа ул бик ошый һәм ул проектның исеме Прожарка татарских клипов. Э, ничә клип карадыгыз татарча? Ул бик күп, йөздән күбрәк караганбыздыр.

Экранда күрсәтәбез һәм син безгә бу клипның яисә дөрес, бу җырның дөрес исемен әйтәсең, яисә Ага. көлке. Киттек. Киттек. Димәк, безнең беренче клиптан беренче скриншот һәм ул экранда. Э, Текс, бу э, җырны күргән юк бугаймыйм. Э, Ике урманчы э, булсын, ике урманчы. Ничек Әйе. сезгә, егетләр, кызлар, сез дә комментарийларга языгыз үз- э, үзегезнең вариантларыгызны. Ә менә э, урманда э, һәрвакыт шундый баннерлар бар. Монда нәрсә я- эшләргә ярамый урманда? Ә, Нишләргә ярамый? Э, Учак ягырга ярамый. Учак Учак ягырга ягырга ярамый. ярамый һәм шуңа күрә бу җырның исеме Яндырма. Әйе, бу Яндырма дигән җыр Эльмира Нагимовадан. Бу безнең беренче клип иде һәм әлегә 0 дөрес җавап. Алга да барабыз һәм киләсе клип. мгм. Әйе, бу бик гади. Так, бу җир җырыдыр, мә? Җир җыры. Э, бу җир җыры. Бу э, окончательный ответ инде. Юк, юк, юк, бу ни? Э, әлегә уйлыйбыз.
Ярый, нәрсә бар бу фотода? Җир бар. Җир бар һәм кызлар бар, мә, апалар бар. Әйе. Бу кем була инде уртада? Э, бу Дәү апа. Дәү апа.
Әйе. Э, Син кара аларның барысында күлмәкләр зәңгәр, аныкы ак. Шуңа күрә ул Дәү апа. Э, ничек уйлыйсың, алар кем? Э, аларда костюмнар бар, киемнәр бар. Бу кем хордыр бу, мә? Хор, хор. Хордыр. Кем кемнеңдер имени.
Ә менә әйдә без аларның костюмнарына игътибар итик әле. Алар нинди милләт икән? Кайсы милләт? Кайсы халык? Күрмим, күрмим. Э, мин инде подсказкалар биреп тырыштым, тырыштым, тырыштым, ләкин бер нәрсә дә барып чыкмады. Димәк, икенче җырның җавабы Фирдус Темаев, Шакур Ризда Ахмедгалиева, татарлар. Татарлар бик гади, җир шары һәм татарлар. Димәк, алга да барабыз безнең киләсе клиптан скриншот. Ага, бу бит э, беләм. Әйе. Э, Миниханов, кемдер Миниханов бу.

Сабантуйга кергән чакта менә дигән э, әйе бик туры килә бу рәсемгә. Дөресен генә әйткәндә бу эх дәрт бар иде дигән э, җырга клип. Һәм без алга таба барабыз э, һәм әлеге клипны беләсендер инде син, белергә тиеш. Бу Сабантуй ботинкасы дигән э, клип тора. Яхшы инде. фикер, ләкин монда тагын икенче фотография бар. Әйдә аны да карап китик. Әйе, хәзер Сабантуйга бик ошаган. Бу мощный, мощный костюм. Ә нинди җавап биреп була менә көлке, әгәр дә бу э, җырга көлке исем бирсәк, нинди исем бирер идең? Тракторист малай. Тракторист малай. Беренчесе, икенчесе э, э, авылдагы беренче егет. Авылдагы беренче һәм соңгы егет. Һәм соңгы егет бугай.
Э, һәм дөрес җавапны э, әзерме белергә? Дөрес җавап бер минутка. бер минутка дигән җырга ясалган клип һәм дөресен генә әйткәндә, ул бик популяр. Чыннан да бик популяр клип. Һәм э, соңгы клип калды безнең игътибар экранга. Мин моны карадым. Әйе, һәм Ризат һәм Зинира Рамазановлар.
Бик көлке клип. Һәм исеме? Һәм исеме оныттым.
Әйдәгез уйларга. Кәбестә күрәбез, әмә? Кәбестә күрәбез.
Өч, дүрт, дүрт кәбестә. Юк, биш. Аста бар тагын. Аста бар тагын, әмә? Так, э, бу балалар турындадыр. Балалар турында, яхшы.
Хәм җырның исеме? Айс җыры булсын. Айс җыры.
Бик яхшы фикер, ләкин дыр җавап бер пәп итеп үпкәннән. Бер пәп итеп үткәннән шундый зур исем бу җырның. Э, димәк, мин дөресен әйткәндә бу клипны карамаган идем, хәзер син кызык дигәч, э, карармын дип уйлыйм. Кирәк егетләр, кызлар, обязательно карагыз. Һәм Римма Никитина турында онытмагыз. Һәм инде безнең белән эфирда бүген Әмир абый Садыков иде. Әмир абый, ә менә саубуллашыр алдыннан бармы ниндидер сүзләр безнең тамашачыларга, безне карый торган сәлкешләргә, ата-аналарга? Егетләр, кызлар, сәләт э, лайф эфирларын күтәрегез, комментарийлар күп языгыз, э, шуны гына телисе килә. Бик зур рәхмәт, Әмир абый, һәм инде ахырдан э, син һәрвакыт бәхетле кебек күренәсең, шуңа күрә сиңа рәхәт бәхет дигән шундый значок бүләк итәбез. Рәхмәт, рәхмәт. Сәләт лайф

Э, безнең белән бергә бу уены тамашачылар да уйнаган. Э, һәм инде Азат Садыковның туган көне белән котлыйбыз дигән комментарий килде безгә. Чыннан да бүген безнең, әйе, безнең бүген Сәләт Лайв командасының операторы Азат абыйның туган көне, Азат абый туган көне белән сине. Э, һәм инде алга таба барабыз, дуслар. Безнең чыгарылыш ахырына якынлаша. Димәк, безнең студияда безнең иҗади кунагыбыз һәм без иҗади номерга Күчәбез. Бүген безнең белән җырчы, Халыкара үзгәреш җиле татар җыры фестивале лауреаты Румия Ниязова. Исәнмесез!
Сәлам, Таһир. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, үзегез ничек? Э, бездә дә барысы да шәп. Менә сез сәләттә беренче тапкыр, шуңа күрә без сезгә шундый традицион сорауны бирәбез. Ничек сезгә сәләт? Әйе, дөрес, мин беренче тапкыр э, Сәләт форум турында Зәринә Вилдановадан ишеттем. Аңа бик зур рәхмәт чакыру өчен. Искиткеч, барысы да бик ошый. Әгәр менә минем бала чагымда мондый форумнар узса, инде әйткәнемчә, Бродвейда рольләр уйнар идем инде, кем белә. Бәлки әле булыр, кем белгән. Алла бирса. Димәк, иҗади номер безнең белән бергә Румия Ниязова тыңлыйбыз. Рәхмәт.

Э, һәм инде дуслар шуны белән безнең арт биләр форумыннан 5-нче чыгарылыш ахырына якынлаша, ләкин бүген әле 8 тулып 20 минутта без барыбыз да очрашачакбыз махсус репортажда сәхнә яныннан. Э, шуның белән безнең эфир тәмам, Сәләт Лайф без сәләтне күрсәтәбез. Бигрәк шатлы бу. Үзем дә тора алмадым.